D'Fueskichelcher gi momentan nach an all Bakstuff hei am Land gekniet. Ma net nëmmen dës saisonal Spezialitéit gëtt den Ament knuspreg gebak. Zënter Äschermëttwoch fënnt een och erëm Breezelen an de Bäckereien. De Jean-Marie Hoffmann huet e ganz perséinleche Bezuch zur Breezel, dat zënter senger zweeter Plaz bei der Weltmeeschterschaft vun der Viennoiserie Virun 21 Joer. Mer missen ee Produkt virstellen, een eegenheemescht Produkt, dat war a Frankräich, hu mer misse Croissant maachen, mee awer fir hei, fir Lëtzebuerg hunn ech empfongen, et hunn d'Bretzel virgestallt a Frankräich. Dem Jean-Marie Hoffmann no ass déi séiss Brézel an dëser Form bei de Fransousen net esou bekannt. Ma ewéi an der franséischer Patisserie gëtt och hei bei der Hierstellung vill Botter gebraucht. Mee mer huelen als Basis een Hiefdeeg, dee mer awer mat Gutt am frësche Botter antouréieren an doduerch gëtt en och bliedereg, sou sou wéi een am Fong wéi Bliederdeeg awer mat Hief. E gudden Deeg, Zocker a Kanéil, dat sinn d'Basis vun enger gudder Brezel. E besonnege Facteur spillt eng grouss Roll fir d'Entwécklung vum Goût. Well wat wichteg ass bei der Bretzel ass d'Zäit, deeg wat den Deeg méi laang läit, wat se manner zéi gëtt. An et ass och dat, wat de Goût herno ausmécht un der Bretzel, wa se zéi ass, dann ass et net gutt. Et soll ee schonn kënnen dra bäissen, dass een dann, dass dat am Mond soll schmëlzen. Majo, elo trëtt se mer. Et ass ee Mouvement, wat engem muss a jorelaang Erfahrung relativ séier da geet. Déi lëtzebuergesch Bretzel gëtt um Fong esou gedréit an ëmgedréit. An Däitschland, wéi een dat elo am Fong kennt, hu mer dat doten, déi leeën se esou wéi déi esou bekannte Béierbretzen. Do sträiche mer se mat Eesträich nach un an da geet se fir gutt 12 bis 16 Stonnen an de Frigo, dass se lues a lues kann opgoen an hire Goût entwéckelen. An dëser Bäckerei hei fënnt een d'ganzt Joer iwwer déi kleng Bretzelen am Sortiment vun de Kaffiskichelcher. Ma an de Woche viru Bretzelsonndeg ginn extra grousser produzéiert. Mir fänke mat den éischte grousse Bretzelen no Äschermëttwoch un, fir de Leit ze weisen, hei, et ass geschwënn esou wäit, nees, haaptsächlech fir dëst Joer, de Mann nees drun ze erënneren, Du muss der Fra oder der Frëndin eng Bretzel schenken. Mee awer och, well mer ëmmer méi auslännesch Bierger hei an d'Land kréien, déi déi Traditioun oder déi richteg lëtzebuergesch Traditioun net esou kennen, Fir déi zwou, dräi Woche virun sou engem Evenement awer och e bëssen opklären. Eng gutt Organisatioun a vill fläisseg Mataarbechter, dat sinn d'Viraussetzung fir dass jiddereen dee Weekend seng Bretzel kritt. Elo fir Bretzelsonndeg, well et ee Produkt ass wat muss den Dag virdru gemaach ginn, wéi gesot muss rouen am Frigo, schaffe mer vu Freides bis Sonndes 24 op 24 Stonnen op verschidde Schichten, well een dat hei am Fong elo net ka elo esou preparéieren.

Jo, fir Bretzel Sonndeg maache mer wäit iwwert eng Tonn Deeg. Dat ginn ongeféier esou ëm déi 2.000, 2.500, jee nach Bestellung der der Gréissten, un Bretzelen. Zënter sengem Vize-Weltmeeschtertitel 1996 ass de Jean-Marie Hoffmann dann och senger Rezeptur trei bliwwen. A wat ausmécht ass eng Bretz, wéi ech virdru gesot hunn, datt se net zéi ass, datt ee se kann, seet der hei, an datt se grimmet. Do ma sinn d'Fraen zwar ni esou frou. Ech kréien oft gesot, Oh, deng Mëttchen, et ass esou eng Gegrimmels ëmmer um Kaffisdësch. Mee et ass awer dat, wat eng gutt Bretzel ausmécht. D'Faaschtenzäit huet grad ugefaang, ma et wäert schwéier bleiwen, de Fueskichelcher an de Bretzelen ze widderstoen.